Анисия Ильинична, мин билэрбин аттан наһарбах эйиэхэ дьахтар аймах ыджар бу дьахталлар, хаҥа төрөөбүт дьахталлар уонна тун кырачаан оҕолор бөҕөтө кэлэллэр дии эйиэхэ Мөһүрүннээн туох кыһалҕалаах кэлэллэри уонна хайдах үлэлиигиний?
Доруоба Марина, бу биэригэр ныргыккар махтанабын. Миэхэ кыттык үлэбэр үксэ оҕолор, саҥа төрөөбүт оҕолор улаатыахтарыгар диэри уоннаттан инник ийэ буолар эдэр кыргыттар кэлэллэр, төрөөн баран кэлэллэр. Кинилэр араас били туохтаах буолаллар запрос диэбит курдук дии. Эрээри сүрүнэ төрөппүттэри оҕолору илдьэ кэлэр буоллахтарына дьэ оҕолору ытанньах баҕайы диэн кэлэллэр, үчүгэйдик эмиэрин ылбат диэн этэллэр, үксэ чөл ытанньах диэн кэлэллэр. Үчүгэйдик утуйбат дииллэр. Оҕобут күнүс да үчүгэйдик утуйбат, түннэри да үчүгэйдик утуйбат диэн кэлэллэр. эбэтэр үксэ-өчө төбөтүн олох наар маннык бүт түөрт тутуһа дьөр оҕобут буолаана банаан курдук сытар илин диэн ол иһинте уопсайынан мин үлэм итинник ийэ оҕо эйгэтигэр наһаа чугас ол иһин бэйэм дьэ ити эйгэннэн олох аамай били сүрүннүүр тугум хайысхам хайысхам олом биир саамай били туга диэбит курдук былааҕа диэбит курдук ол иһин оттон бу түгэнинэн иҥин туһанаммын этиэм этэй оҕо аймах уопсайынан киһи хас биирдии киһи оҕо сааттан кэлэр буолла ол иһин буоллаҕына хас биирдии киһи доруобуйата бастатан туран туох эрэ маннык программалыыр курдук этап диэни ааҕар этим. Бұл программалыыр курдук этабы үс тэн кэрчикке арахсар. Кылыгыра тиэй түрөтүн кытта. Ол үс кэрчиктен бастакы кэрчиге боллаана тоғыз ый дьахтар хат болын иннинээҥи кэмде. Иккис кэрчик тоғыз ый ол хат кэмеде. Уонна үһүс ол кэрчик биир саа, оҕо биир саа. Уонна барыта ол ийэ буолаары сылдьар ол кыыс ис туруга. Кини хайдах туруктаах ити кэмнэргэ сылдьыбытыттан бу төрүүр инники ол оҕотун доруобуйата кини олоҕо адьахайдатан итини биһиги хайдах эрэ сүрүннээн билиэхпитин наада өйдүөхпүтүн наада диэн ол онно кини туругар диэҥҥэ барыта киирэр холобура кини хайдах ол холобура хат буолуон иннинэ тугу аһаан сиэн сылдьыбыта кини үөрэ көтө сылдьыбыта дуу туохха эрэ хомойо сылдьыбыта дуу кэргэнинээн хайдах алтыһа сылдьыбыта ол барыта киирэр хайдах үлэлээн хамсаан сылдьыбыта диэн ол барыта киирэр аны туран ол ийэ буолаары сылдьар кыыс бэйэтэ этэ-хаана киирэр, ол онно ол кэрчиккэ, онтон хат буолбутун кэннэ эмиэ ол уже барыта киирэр. Кини хайдах тугу аһыы иһи дьара, хайдах туруктаах дьара уонна саамай сүрүммүт оттон кэргэнин кытта сыһыана диэн. Биһигинэн оҕолорбутугар көрдөххө, мин оҕолору төрөппүттэргэ наар этэбит, эһи оҕолоргут, эһи сиэккилэҕит диибин. Кинилэр ардыгар этэллэр, оо, дьоҕубут бу үс саастааҕы олох бу биир гына кабинетка кэлэр онно сүүрэ сылдьар. Ол хытан да көрбөт. Ытыыр хаппыыстыыр. Аанча биһоҕобут оннук куһаҕаннык бэйэтин көрдөрөр, маннык хаппыыс кини оннук, кини маннык диэки үҥсэллэр. Онтон кыратык ис иһигэр киирэн быһаарыстахпытына Аҕалара иһин буох буоллаҕын холобура ол ийэлэр этэллэр, дьэ мин аhaa кэргэммэр хом санаалаахпын игин диэн этэр холобура. Аhaa мин кинини ол кыргыттар үксүн этэлэр аха мин тас көстүү бэрдэ үчүгэй баатык аха барыта үчүгэй барыта үчүгэй диибин оттон испэт кэргэммин кытта сөбүлэспэппин диир иһигэр хайда эрэ киниэхэ кыыһы аһыныыр ол онтугайа барыта кини били көстүбэт эйгэтигэр эттигэр иитигэр баар буолла дии ийэтин туруга оҕоҕо наһаа дьайар Ол наһаа тутуохтаах, оруннаах баҕайы иһэ. Аны туран буоллаҕына, бу маннык хас биирдии киһи биһи бу орто дойдуга диэбит курдук тэҥ уонна маннык уҥа-хаҥас өттүбүт тэҥ буолаары төлүүбүт. Сөп, оннук улахан асимметрия диэн араас буолуохтаахпыт. эппит хааммыт уонна буоллаҕына бу кыра оҕолорго тэҥнээн эттэхпитинэ биһи уопсайынан үс маннык чэ били снеговик курдук эттиктээхпит тэбэбит барыта бу маннык уҥах төгүрүччү грудной клетка да бу түөспүт эмиэ барыта бу түөс уҥуохтара дии барыта уҥуох уонна тааспыт испит буоллаҕына бу көхсүбүтүгэр бес сис тоноҕосторо бааллар уонна бүттэ Наһаа ити үс эттиктэрбит төбөбүт күргүҥҥү клетка утуона тааспыт эмиэ биир маннык ось диэн биир маннык тулу тутуһа сылдьар уонна баҕа маннык тэҥ сыһа буолуохтаах. Ол аата оо дьубу оҕонук тутан баран төбөтө наахада эрэ ыарахан баҕайы кирпиччэ курдук кирпиччэ курдук да эбэтэр хайдах эрэ бу түүһүн өттө кытаанах баай үчүгэйдик олох свободно чэпчэкитик тыыммат иһин буоллаҕына дьэ чоҕуна туох эрэ кэһиллии барар улахан киһиэхэ эмиэ оннукша ол иһин сүрүннээн мин үлэм олуннукка барар вата бу оҕону эттиктэрин кини сүрүн туохтарын тэҥнииргэ ол биир линияны буларга диэн олото биир ортоку туохпут диэн муннубут кииммит мун атааспыт буолар Көхсүбүт өттүнэн буола кэтэхпит ортото, купчукпут. Ити барыта миэхэ тибэйиэхтээх. Холобура бу муннубут уонна бу кэтэхпит ортото хайдаа эрэ бу маннык муннубут уонна кэтэхпит ортото бу манан мыдьыалахтаах диэн. Бу кииммит манан, ото купчукпут арычча банан илэбэтэр боттунан хайдара маннык ара-бара быһабахтаах. Ол оннукка остеопат тиэрдэ атыр. Оччоҕуна киһи бэйэтин били доруобай курдук оннук сананар. Хас биирдии это маннык күннээҕи олоҕор бэйэтин сананар оччоҕуна. Онтон уопсайынан биһи өйдүүбүт киһи доруобайатыгар хаамай дьайар ас биһи тулу аһыыр биттии уонна биһи да хамсанабыт да хамсанабыт Ол барытыгар оҕо да буолбут улахан да киһи буолбут оҕо этэ-хаана буоллаҕына мин туох да тэҥнэбин сценар төрөппүттэргэ дэбин хайдары маннык дыраһааҥкаҕа майгыннар биһи бары дыраһааҥканы дыраһааҥка хайдары убаҕас соос буола арча хойуу соос арча маны бааҕына муһугар курдук оннук курдук оҕо төрөөт даҕаны этэ-хаана сыпсымнаҕас хайдары убаҕас буола онтон аа дьулаатан истэҕин аайы кытаатар Ол онно буоллаҕына кини тугу аһыыран аан улахан суохталаах. Аан бастаан төрөөт даҕаны оҕо ийэ ыытыылара наһаа киниэхэ туох диэххэ суолталаах суолталаах мин тугу кытта тэҥнибин уопсайынан биһи били дьиэ чааһынай дьиэ туттаары гыннахпытына чааһынай дьиэ олох акыларда туспа бэрэбинэ лафет диэн бат да туспа бэлэмнэниллэр Ийэ үүтэ киһи доруобуйатыгар акылаат, сүрүн акылаат буолар. Ийэ үүтэ били оҕону аллергияттан, саахатнай диабеттан, астматтан барытыттан инни хайда эрэ харыстыыр, көмүскүүр үһү. Ол да буоллар ийэлэр ардыгар этэлэр, ну ол мин оҕом эмтэрбитим да иһин биир ыалдьар диигин дииллэр холобура. Ол эрээри ийэ үүтүн оҕо аһата биир сааһыгар диэри ылбыт буоллаҕына, кини бу олох бүсүү сааһыгар тиийэр диэри адьахыйдаах күүстээх акылаат биэрэр ийэ. Ол иһин ол оннук быстах туохтар түргэнник ааһан хаалыахтарын сөп убай дигэр хааныгар. Ол көрүннээн онтон улаатан истэҕин аайы биһиэхэ билигин Бу коронавирус кэмигэр иһин тоҕо наһаа туох буолан хаалланый хайдары биһи саха сиригэр элбэх киһи ыарыйда, киһи хайдары биһи сүтүктэннибит диибат да тоҕо диэтэххэ биһиги ити эндокринная система диэн баар биһи эппит-хааммытыгар ол онтукпут биһи саха сиригэр биһи доруобуйабытыгар хайда эрэ наһаа күүһэ суох онтуойун көрдөрбүттэр туох диэн уопсайынан эндокриннай система буоллаҕына бэйэтэ туспа биһиги били этэбит дьиэлэрбитигэр управляющая компания диэн ол оннук курдук биһэр битиэр хаамытын салайар кини бэйэтэ туспа маннык олох айылҕаттан дьикти диэбит курдук үчүгэй баакы кыраһыабай маннык оҥоһуулаах eb Ол оҥоһуута аны туран ол биһи эндокриннай системабыт олох хибригин туох кытта эбэстээх биһи санаабытын эмоциябытын кытта эбэстээх уонна тугу аһырбытын биһи билигин ити маркеттарга приваловтарга көрдөхпүтүнэ наһаа элбэх коробочкалаах баночкалаах миннигэс аһылык бөҕөтө баар ити аһылыктар бары ити эндокриннай системабытын мөлтөттүлэр ити бастакытынан уонна иккиһинэн буоллаҕына хомойуох иһин мин ити коллегаларбын кытта ардыгар итинник хепсүспэппит мөккүһэбит иһин ити кыргыттар ийэ буолаарыкынан хат буоллахтарына укукуутан хаалбатын диэн харыстанар гормональнай эндокриннэй системаҕа олох утары маннык дьайар эм биэрэлэр Ол эми туттуу наһаа элбэх. Ол эми туттуу элбэх. Ол эми ийэ испит буоллаҕына, ол эбэһээт оҕо хайдах эрэ көрдөрөр ону. Ону буоллаҕына били ийэлэр аҕалар барахсаттар этилэр мин оҕом быччыҥа наһаа бэҕалай дииллэр сымнаҕас баҕайы дииллэр уонна буоллаҕына Дьэ ол ньиэрбэ быраһыгар бараллар, ол муох быраһыгар бараллар. Дьэ мин оҕом үһүгүөҕэр турбат, сыыллыбат, турбат, олорбот диэн. Онтон сүрүн биричиинэтэ ол ийэтэ хат сылдьан ол эми испититтэн булуон сөп. Ол эмтэр буоллаҕына, уопсайынан маннык эттэххэ биһиги хат буолар э, хаамай сүрүн били ол гормоннар ыһыктар эстроген прогестируин эстроген диэн биһиги олох дибили эдэр буолар гормоннарбыт биһиги дибилит гладкай быччыммыт кытаанах айым буолар оттук прогестирон диэн биһигини хат боллохпутуна харыстыыр көр ол гормон биһин наоборот мягкой маннык сымнаҕа соҥорор биһим ааккабыт буолаана сымнаан биэриэхтээх хаммыт сымнаан биэрэр ол оннук оҥорор. Ону кинилэр били эбии бэйэлэрин айахтан барыларыгар биһиэхэ барыбытыгар ол гормон. Ол гормон аны туран быарбытыгар үөскүүр. Үксү үөспүтүгэр һэп, ол иһин кыргыттар токсикоз туолар. Ону өссө эбии ол эм истэхтэринэ, онтуктара дьэ үөстэрэ дьэ дьахайта булар диэбиккин. Кыыс үөһэ туолбут буолааны оҕото жылтухалыыр, саһарар. Тэрээм бар. Дьэ, уонна саһарар саһарар диэн, дьэ, оҕом саһарда, биир ыйы быһа лампа аһатта. Диэн.
Бу ардыгар буолуохтаан да курдук хайыбытчы жылтухалыр эбэһээт биле этап курдук анаан курдук ону буолбата хайытчылаата ди болуган эмиһөкха диэн буоллаҕына бэйэтэ манна кэмнээх дьэ биир икки үс күн иһин буолуон сөп ол сөп онтон ыйы быһа буоллаҕына ол уже туох хочу того диэн дьиэҕэ дьиэлэригэр кытта маннык лампа аhaa дьиэм атлаһан ылассан холобур дьиэҕэр аһылҕы эмиэ оннуккунаҕан игин диэн баар былаччы дьэ ол аата ол бу оҕо барахсан төрүүрүгэр уже оннук үөһэ туолан төрөөбүт диэн аны туран сии маннык бии быарбыт бу уҥа өттүгэр баар эппит хааммыт уҥа өттүгэр уонна аамай дьэ бу манан хабар тотугар баар бии эппит хааммыт саамай хабар тотугар уонна бии бары ийэлэр билэбит диэ били ассастыырбыт ириин ынах быарын кыйыбыт көрөбүт диэтэ больно таки маннык туох ыйааһыннаах ол ата кини ыараатаҕына бии эппитин хаамтын маннык тартар боллаа дии оҕо этин хааны эмиэ маннык тартан кэбиһэр Оччоҕуна оҕо маннык ытар диэбит курдук. Эбэтин эмиэ манна хайыан сөп. Үксүгэр оннук буолар. Ол аата бу саарааччыбыт оҕо эбэһээт төбөтө бу дьиги барар уҥат түгэр уонна киниэхэ хаана бу уҥат түгэр барар. Ол Анастия кини үксүн ийэтэ тугу аһыырын баһарыахтаах, бу оҕону хайдах аһатыахтааҕын баһарар уонна дьэ бу кини иһин-үөһүн, очоҕоһун, быарын кытта үлэлиир. Быарын, иһин, Онтон дьэ уже ол төбөтүн, түөһүн тааһын кытта үлэлиир. Уонна ити эпипик курдук маҕаһыыҥҥа баар ити бэлэм астар, коробкалаах Олор ити эбэһээ итинник холобура ийэ хат сылдьан наһаа кырдьык минньигэс атыылаатыыла пирожное атыылаатыыла минньигэс Аһарык болоон эбэһээт эмиэ оннук курдук буолар. Уларытылар киниэхэ киниэтигэр хааныгар. Вот. Оннук баар былааччы жибили маннык оҕолоно иликкине аһаан хаал эйин диэк курдук биле баҕараргын хиэмэлэ диэккун ол кэннитте ту оҕолон төрөөн бараҥҥын дьонно туттунаан диэн курдук буолар де онно туттуну ол иһин

маннык тэҥ-тэҥэ разнообразнай һобус буолуохтаах. Аны туран биһи билигин төһө даҕаны билиэтэбит дьэ холобура сахалар оту маһы сиэбэттэр диэн иһэр. Биһи уопсайынан күөх оту маһы сиирбит наһаа аҕыйах. Аһа, онтон биһи үөспүт, испит оннукка эмиэ наһаа наадыйар. Биһи дьиҥинэн өбүгэлэрбит Оннук аһаан биһи билигин аһыырбыт курдук оло аһаан атахтар буоллаһа дьэ. Былыр уопсайынан чэ кыһын өтүөр эт бөҕөтүн сииллэр, онтон сайын ол саас сайын ол оннук билиҥҥи курдук лаарь, лаарьынан, холодильнигынан суох эттэр буол. Ол иһин үксүн үүт аһалып уонна чэ баһар ол хатарыллыбыт туох уонна от мас. Үүт аһылык уопсайынан мин быйыл бэйэм хатар бэйэбэр арылынным, эй арыйыы олордум диэххэ сөп дии. Быйыл ити күөх хону наа чөй болар бит саас сайын эрдэ күөх хонуга кииһилэлэн, үөрэ оттоон иин ол оннук үүт аһылыгын мухиэтим. Оҕолорбор хайатым наа чөй эбит. Үүт аһылык от күөҕү кытта баҕар укуруобу да кытта диэбит курдук суораты буккуйдахха наһаа чуди киһи иһигэр иҥэр эбит. Былыр ол биһиги өбүгэлэрбит оттуулларыгар иһин ол оннук туох эрэ били арыы уутун иһэн оттоон мастаан үөрэ оттоон иһин диэн уонна оннук күнү быһа сэниэлээх ылдьыт. Оннук дии холом маннык диэн барбалааччы сайын хаха киһитэ били Хатар. Хатар уопсайынан бу үлэҕэ эриллэр, күҥҥэ хатар, уонна аһылыгын эмиэ били маннык чэпчэки аччатар, уонна эккен аһаа маннык хаба түспэттибит да кыһыҥҥы эрэ өттүтүгэр уонна хайынча эт эт эт таар буоллаҕына төбө ис оннук маннык тыҥа тыҥаҕа тиийэчэ бу оннук маннык аха бу атарах диэххэ бу атарах буолар ди онтон дьэ бу билигин кырдьыкка олох

Ити холобура эр киһи күнүгэр хүйрбэ үһүс февральга мин эһиэхэ коробка шоколад уонна наччый торт бэлэхтээтэхпинэ үөрүөххүт этэ дуо диибин. Ону ардыгар паапалар этэллэр үөрүөм этэ дииллэр. Ону дэмик кырдык үөрүөххүн диибин. Миннигэ сас эр киһи аһылыга буолбатах диибин. Ону билигин ити хомойуох иһин ити кока-колалар, араас газировкалар, ити барыта саахардаах уу. Уобулу тоҕус толору саахарда олор кэлэннэр биһи уолаттарбыт инник минньигэ саска бардылар. Ити дьигинэн көтүт эр киһи аһылыга буолбата. Муннукка минньигэ сас чахтар аһылыга. Тоҕо диэтэххэ минньигэ сас итинник Итинник научнай били туохтар да бааллар да исследованиелар минньигэс ас дьахтар гормонун кытта сибээстэхтэр. Дэлэҕэ ол минньигэс аһы наһаа сөбүлүүр эр киһи мужской гормону аҕайыыр диэн. Дээҕэ талгыытап күндээнниэ курдук. Онто хоһор бу те холобур эдэр ыал диэххэ да бу ыаллар ин үт тураан олохтоохтор да онну балаана бу оҕолонор чахтар онну балана оҕо капрысты бөҕө буолар диэтибит. Таха беспокойный буолар, эбэтэр болатын кэтэһиилээх табаҕай оҕо буоллаҕына да, олбур дьиэ кэргэҥ улахан туохтан куох курдук хэр тас көрүттэн. Ону оҕо наһаа спокойнай, туох эрэ биличе төрөөн тахкара улахан диагноһа буолар буоллаҕа дии били относительно здоров диэн диэн апгарин диэн көрөллөр диye оннук болар ол кынан баран оҕо бу чамы маннык оҕолоннум оччо кэлэбин уонна хайдах барарый бу туохтан оннук буоларый туохтан оннук туохтан оннук буолуон сөбүй холобур оҕол аата төрүүрүгэр эмиэ туох эрэ травмалыан сөп буоллаҕа дии биллибэтинэн буолуон сөп оннук эбэтэр искэ сылдьан дуу хайдах дуу ити дигинен Марина хамай сөпкө хотя маннык тухаяҕын ол курдук ити аан бастаан эпиппик курдук ийэ туруга дьайар ийэ хайдах хат сылдьыбыта дьайар кини тугу аһаабыта сиэбитэ дьайар уонна Кини хайдах төрөөбүтэ. Үксүгэр ити оҕолор ардыгар алтайдаах, төрт, бэс, алтайдаах да кэллэхтэринэ, өссө даҕаны кинилэр били, холобура, ардыгар кыыс чэпчэки баайдык төрүүр. Бэйэлэрэ даҕаны бу нач үдүк төрөөтүм астынным даҕаны дииллэр һэ. Ардыгар буоллаҕына оо хайда эрэ ыарахан төрөөтүм дииллэр. Оҕолор буоллаҕына хайдах эрэ били Киһи төрөөһүнэ ардыгар мин тугу кытта тэҥниим. Биһи били довольно били кыргыттар куолуктаан сылдьаммыт атахпыт уппут били бүлүү үктүүбүттүү уонна чэ атахпыт хас эмэ күн били ыалдьар. Оннук курдук били төрөөһүн эмиэ хайда эрэ кыракый травма курдук буолар. Көрдөххө оҕо ханан даҕаны туох да маннык травма ылбыта көстүбэт эрээри кини этэһиинэ хайда эрэ барта маннык күүрэн баран сылдьар. Улаханнык били маннык били хайаҕа сылаанньыйбат курдук. Ол аата били нуччалыы эттэххэ стресс после родов стресс оҕо этигэр ханар курдук. Ол оннук оҕо наар били суолана сылдьан иһин баҕара, көтөххө сылдьыан баҕара. Ардыгар кыдьык ийэлэр били маннык куулууллар. Суулаан баан сытыан дактарын оҕолору хайда эрэ кыдьык уускуйар курдук. Ол иһин кыра буоллаҕына биһиэннэ диэн сүбэлиибит даҕаны оҕоҕутун утуйарыгар суолан барыммытын диэн холобураһы, потому что кини сууланнаҕына хайдах эрэ этэ-хаана көмүскэллээх курдук опора ылар курдук буолар. Уонна ийэ бэйэтэ төрөөбүтэ эбэтэр били эпэрээссийэ нөҥүө, кесарево сечение нөҥүө төрөөбүтэ эмиэ биллэр. Наһаа оҕо наар хас биирдии оҕо булбатах эрээри, хороҕо олорон оннук бэйэлэрэ төрөбүтэх кинилэри уксуу гинеколог били тоҕоостоон таһаарбыт буоллаҕына кинилэриттэрэ хааннарыгар эмиэ биллэр буолар.
Ол ону кытары оттон Остеопат үлэлэһэн көннөрүөн хэп буоллаҕа диэбит да. Кини Ол үлэлэһэрбитигэр кини олох бу эттиктэрин барытын били уоскутан диэбит курдук тутан хабан ол тутарбытыгар хабарбытыгар биһи остеопат дигинэн бастакы олох бастакы миэстэҕэ анатомия киһи хайдах били тутулуктааҕа диэн кини хайдах эттигэ ханан туга баара ханнык иҥиир ханан барара, ханнык орган, ханнык иҥиири кытта эбээстэҕэ ол барытын ону чинчийэн, ону тэҥнээн, ханан кытааппытын, ханан чэпчээбитин, ону сымнатан, ону хайыр. Ол быыһыгар ол төрүппүтү кытта кэпсэтэн, ол ийэтэ тугу аһыырын, ону быһаарсан, ийэлэр ардыгар наһаа хайылар. Дьэ мин оҕо мутанньах, ол иһин мин диета тутуһабын диир. Хайдах диетаны тутуһаҕын халлар диибин. Ону Броста лапсалаах, эттээх, мин иһэбин диир, или макарон эт сиибин диир уонна галет уонна печенье иһибин диир уонна үүттээх чэй диир. И бүттэ хас күн айы оннук дьэ икки ый быһа үс ый быһа даша аһыыр. Оннук аһыыр эмиэ сыыһа. Ол аата кини били ылан көрдөххө макарон, углевод, печенье, углевод. Ол аата кини үксэ били ол оннук ол углеводтар кырдьык киһи оҕо иһин-үһүн били дэлби ыарытыннарыахтарын сөп. Ол иһин онно же ол олорон ийэҕэ ол Кини кыратык дьэ күөҕэс туох эрэ манна оҕурсуу кыратык яблоко иһэн билигин диэн олону кэпсэтэбит кини тугу иһэрин ардыгар ийэлэр аҕайахха уу иһэр буолаллар кини кэргэттэрэ үлэлии сылдьар буоллахтарына кини ардыгар күнүс аһыырын дамнан кэбиһэр аанньа аабакка да сылдьар курдук буолар Уонна бастакы ыйдарыгар үксүгэр биһи туох диэн сүбэлиибит. Төрөөн баран кыыс били урут биһи ол өбүгэлэрбит эмиэ этэллэр этэ кыыс түөрт өй хам быһа били харыстан барда. Түөрт өйүн Аһаҕас сылдьар. аһаҕас сылдьар. Ол иһин бастакы ыйдарыгар кыыс тугу даҕаны ол көмө оҕотох диэн кини оҕотун кууһан баран сытыахтаах аймахтара чугас дьонноро кини тула үрэ дьахтар ол да кини ас астыах уоттаах дьиэ хомуйуо уоттаах кини бэйэтин көрүнэ көрүнэ чөй батык сынньанан били чөлүгэр түһээри оҕотун эмтэрэ эмтэрэ сатыахтаах киниэхэ үс чаас буола буола ийэҕэ бэлэ маһа кэлэн тайо маһа диэхтээхтэр дьэ чоҕуна кини үүтэ чөй бааты киирэн кэлэн кини дьэ Төрөөн баран үчүгэй батык чөлүгэр түһэн. Маннык олоххо биһи ийэлэрбит тахсаат даҕаны дьэ сразу миэхэ хаспыкка биир ийэ кэлбитэ. Мин блогербын диэбитэ. Олох оҕотун уран маманы диэ телефону хаалалла сүмүһүн көрбөт даҕаны. Ыгыра хатыыбын олох көрбөт. Үлэлии боробун ээ диир. Аа да инник оҕоту уонна этэ оҕом олох утуйбат ытанньах диир. Туох буолбут оҕону бу диир. Оннук хомолтолоох. Ол иһин ол аҕаларга эмиэ диэн бүгүн хата биир аҕа наһаа үчүгэйдик хайаата. Бүгүн эмиэ биир ыаллар кэлээчүптэр аны ийэтин үүтэ арыйааччаабыт ону баһаалыста уоппуската ыл диэтим. Баһаалыста хотя бы икки недели уоппуската ыл уонна бин бэйэм ас астыыбын ээ диэтэ маладьыас наһаа маладьыас аҕаҕын олох аскын аста ийэҕит олох сыстын сынньаннын ытан эрэн олох эмсэ эмсэ ыһыттыннар Оччоҕуна кини дьэ бу түөһүн үмүтэ олох эбиллэн кэлиэ, кини сынньаныа, оҕоҕут да уоскуйуо бүттэ уонна онтун уже оҕот этиини улаатар буоллаҕа дии. Оччоҕуна бу приемҥа дьиэ кэргэнинэн да кэлиэхтэрин сөп буоллаҕа дии. Бэйэ тоҕора оҕону көрдөрө ыалдьыбыт ийэлэ хүрэллэр дьон ийэ аҕа кэлэн баран кэтэһэн толоруой аҕалар буоллаана маннык дьэ билим дьэ бу кини туу гынар эбити ити туу гынааны ити тоҕо төбөтүн манан туттуң иин диэбит курдук хэбэтэллэр оттон бии ол хас кабинеппыт аайы маннык дьэ били киһи төбөтүн уҥуоҕа туох баар муняштаппыт тиэри. Аха, дьэ мин онон көрдөрөмүн. Бу муннугут уҥуоҕа, бу кэтэх уҥуоҕа маннык уустук оҥоһуулаах. Дьэ бу бу ортото бу ортотун кытта олох хэптибэһиэхтээх. Бу хаҥас өттө, бу уҥ өттө олох хэптибэһиэхтээх. Бу уҥ өттө кыбыс кытаанах. Бу маны һымнаттахха кини эти-хаана һымныыр уонна оҕоҕо түшү батутуйар. Кычык-хочук били биирдэ кэлэллэр

Оҕо наһаа маннык барытын өйдүүр буолар. Хубу төрөөт даҕаны. Ону ардыгар били төрөппүттэр, эдэр төрөппүттэр өйдөөбөттөр. Дьэ кини оннук, дьэ кини маннык сытар, дьэ кини оннук ииттээтэ, маннык ааттаата диэн диэн курдук этэллэр. Аха биин олох утуппаат диэн. Онтон дьигинэн хаамай боростуойа ол оннук. Ийэни хынньатыахха наада. Ийэ һынньанар туга араас. Ол боруоста һытан һынньанан утуйуон, кини тугу да муоста бууйан, ол таҥас сууйан иһин ас астаан эрийдэмэккэ боруоста онно һынньанан сөп. Кини дьүөгэлэрин кытта баран көрсөн һынньаныан сөп. Кини баанньыкка баран хас эмэ чааһы быһанна һынньаныан сөп. Айылҕаҕа баран хаамыан сөп. Ол ону кэргиттэрэ олорон иһиттэхтэринэ ээ дииллэр.
Ол барытатын оҕо доруобуйатын кытта чөпчүк хевэстэх болади. Олох чөпчүк хевэстэх. Уонна бу чэһин бу үлэлээбитим тухары саамай-саамай киһиэхэ олох ийэ оруола, олох бу ити ийэ үүтэ курдук олох фундамент. Ийэ барахсан баар буоллаҕына, бу кини сиэннэрэ, кини оҕолоро барыта чахайда эрэ бу маннык этэҥҥэ буолар. Отто хомойуох иһин, биһи ийэлэрбит били эрдэ баа ыалдьыбыт, инбэлиит буолбут олох даҕаны били олох иэдээн ийэтэ буола улааппыт кыргыттар бааллар. Кинилэр киэннэрэ олох атын буолар. Ханан эрэ иһин биир тахсар. Ону дьэ быһаардахха, Дьэ, ол эмиэ де туспа. Ол маннык кини оҕотун этин хаамын тута олорон өссө ол ийэтигэр атын дьэ кини ол ийэтэ хоох улааппытын кини эмиэ хайдах эрэ били хайан наада
толорунуон наада буоллаҕа дии толорунуон ийэтэ хоохулаахпытын бырастыы гынан ылынан хайдах эрэ ускуйуон наада диэбит курдук Оччоҕуна барда тик оҕотугар үчүгэй буолар.
Эмиэ даҕаны наһаа элбэх дьиктини, эмиэ даҕаны дьигинэн худургу баҕайы курдук ти худургу ол гына бар итинник худург биһиэхэ туох курдук буолан хаалбычча дьикти курдук буолан хаалбытта
Ну, хаамай хаамай ол сүрүнү мин олох ити ийэлэргэ этиэхпин баҕарабын. Мээнэ үлүбээй холобура э, ол ити ол прогестеронныттан этэмин ити үс араас баар. Бастон, утражустан, саайдын. Бары билэрбит буолуо. Ол олох просто мен хасыма истэбин. Бөбүгүспит испит испит диэн. Олортон ити үстен теңнен көрдөхө ол дифастон диэн самай искусственный, самай синтетический бортулаах диэн. Уу утарыжыстаан утарыжыстаан диэн тоһин арыый арыый аҕай били буортута арыый кыратык кыраһалык диэн. Ол иһин бэйэҕит этик китиэр хааңытыгар харыстабыллаахтык сыһыаннаһан биэһин биир били исплоти крови диэбит дьоннор бие туота сылапаан туота пластмасс буолбут ол иһин оннук айылҕаҕа чугас соҕус хайдаар маны тыыннаах аһы аһаан иин курдук наар уонна өссө биир өссө сөҕөбүн оһорох ийэлэр наһаа сөбүлүүллэр оҕолоргор бааҥкалаах күрээ олох буруоста коробкалаах кашалалларын ол эмиэ оччото суох дьэ бастаан утаа кыратык хаҕалыырга биэриэххэ сөп онтон Ийэ буһарбыт алаадьыта быдан туһалаах, ийэ буһарбыт хааһыта быдан туһалаах, быдан игэмтиэ, быдан оҕо эти хаанылар үчүгэй. Киһиэхэ барыта кэргэнигэр даҕаны буолларбар да.
Онтук таһабыллаҕа дьэ, ийэ. Биирдэнэр
эдэр ийэлэр өһүргэнэллэр, ардыгар кыыһыраллар. Хомойоллор, кими хомой. Саабылаадьаттан эбиэдэтин дьэ этпитим курдук эбиэдэ худургу ылынарга киһи тотоккуйдуур курдук чөт хайдах эрэ эмискэ баайы арай биир өттүттэн маннык маннык диэн этэллэр онтон эмиэ эргиллэн искэр эргиллэн көрөн баран эмиэ киһи токкуйданар ээ холобур буолааны ити киһи тугу кистиирэ кэлиэй дии билиҥҥи кэмҥэ наһаа элбэх дьахтар оҕоломмот буолуу кыһалҕатын көрсөрдө. Наһаа элбэх киһи түн ити суолу хоруктар кыайан ааспаттар, кимиэхэ эрэ наһаа уустук буолар ийэ онтон ити ийэ буолар баҕа киһини маннык хаба хаба бүрүккээтэҕинэ дии киһи төрүүр тылыттан, оҕолонор тылыттан отун төһө да гормоны иһиэххэ сөп курдук буолар дии. Барытын били олох ол били вижу цель, не вижу преград курдук киһи турукка киирэр диэбиттэн оҕолобур киһэми биир өттүнэн эмиэ түүгүн дии оннук туругу, онтон эмиэ ханнык эрэ маннык кэтэ ханааларын бааллар дии, оо бу тугунан эргиллэн Кый эбэтэр уже хайдах буолуой диэн диэ бу холобур тоҕус ыйы быһа атаххын өрө тэбэһэтэн баран бу холобур бэйэҕин оҕону хаалларан баран эмиэ туох түмүктээх буолуой диэн кэтэханаалар эмиэ киһини үрдээҕин тыыталлар ол иһин оттон чэ туох буоллаҕа дии эмиэ билигин быһыы коҕус кэм быһалаах дии бу билигин уларыйыы бөҕө буола турар бары кэҥээн, билиибит-көрүүбүт хаҥаан, бу эһиги курдук көмөлөһөр, көннөрү эмтиир эрэ буолбатах бу
салайан биэрии бу тирэх буолан халайан көмөлөһөн өйдөөн өйөөн биэрэр кыахтаах быраастар эмчиттэр тахсаннар баар буоланнар бу кэм бу быы кэми хайдах эрэ бары арый да чэпчэкитик арый даҕаны

Бу туһугар өссө хаста передачаны устуохха хөп курдук буолла. Наһаа да.
Этиэхтээх эти ити темаға.